On sekizinji maý, Konstitusiýa güni mynasybetli, Türkmenistanyň raýatlary bolan biz Türkmenistanyň Hökümetinden konstitusion haklarymyzyň doly ýöremegini talap edýäris. Salowmaleýkim watandaşlar! Watandaşlar bu gün hemmäňizi men on sekizinji maý Türkmenistanyň Konstitusiýa Güni bilen çyn ýüregimden gutlaýan. Bu Konstitusiýa Türkmenistanyň esasy kanuny kitabydyr. Bu taýda ynsan haklary hakda Türkmenistanda nähili ynsan haklary döwlet terepinden goralynmagy hakda ynsanyň durmuşda nähili özüniň hak-hukuklaryny barlygyny görkezýän kitapdyr. Şonuň üçin biz häzir öz aramyzda şuny aktiwistleriň güni diýibem Yglan etdik. Näme üçin diýende, şu Konstitusiýa hakynda biziň aktiwistlerden häzir köp alada edýän, şunuň her bir maddasynyň ýerine ýetirilmegini aktiwistlerden başga köp alada edýän adam ýok. Şonuň üçin geliň men size Konstitusiýanyň şu gepim boş bolmaz ýaly bir maddasyny size okap bereýin. Konstitusiýasynyň bäşinji maddasynda şeýle diýilýär, Türk Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goralgyny kepillendirýän döwletdir diýýär. Şonuň üçin döwletimizden şu zatlary biziň ynsanlarymyzyň hak-hukuklarynyň goralmagyny, özüniň durmuş taýdan goralmagyny Konstitusiýada görkezilen şu hemme maddalary ýerine ýetirmegini talap edýäris. Sag boluň diňleýäniňiz üçin. Salam watandaşlar. Bu gün Konstitusiýa güni. Menem şu Tutsiýadan size bir madda ýokap berjek. Ýigrimi birinji madda. Türkmenistanyň döwlet dilidir, türkmen dilidir. Türkmenistanyň ähli raýatyna öz ene dilini peýdalanmak hukugyny kepillendirilýändir. Menem şu maddanyň esasynda öz haky-hukugymy talap edýärin. Salam aleýkum hormatly watandaşlar. Bu gün on sekizinji maý Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilen güni. Ondan başga-da beýik akyldarymyz Magtymguly Pyragynyň şygryýet günüdir bu gün. Türkmenistanyň Konstitusiýasynda kyrk ikinji maddada şeýle ýazylýar, Türkmenistanyň her bir Türkmenistan hökümeti her bir adama pikir etmäge we söz azatlygy kepillendirýär. Hiç kimiň adama öz pikirini erkin beýan etmegine gadagan etmäge, Şonuň ýaly-da, ony kanuna laýyklykda ýaýratmaga, päsgel bermäge hukugy ýokdur. Bu näme diýmek? Biz näme üçin öz konstitusion hak-hukugymyzy talap edip, gizlenmeli ýa-da ýasama atlar bilen ýöremeli? Ýagny, konstitusiýanyň esasyndan biz çete çykamyzýok, daşlaşmamyz ýok. Şonuň üçin konstitusion haklaryma esaslanyp, bundan beýläk men gizlenemok. Ynha meniň ýüzüm. Mundan beýläk konstitusion haklarymyzy talap etmäge doly dowam ederis. Köp köp sag boluň. Beýik akyldarymyz Magtymguly Pyragy şu setirleri ýazanda megerem, mundan iki ýüz ýyl öň biziň häzirki durmuşymyzy göz öňüne getiren bolmaly. Ýagny şeýle sözler bar, Köňüller, ýürekler bir bolup başlar, Tartsa ýygyn erer topraklar, daşlar, Bir suprada taýýar kalynsa aşlar, Göteriler ol ykbaly türkmeniň. Bu diýmek näme? Eger agzybir bolsak, hatda daşlary, topraklary-da syndyryp biljekligimize Magtymguly Pyragy tas mundan iki ýüz ýyl öň aýdyp geçen bolmaly. Mähriban adamlar, Magtymguly Pyragynyň sözlerine esaslanyp agzybirleşmeli wagtymyz gelip ýetdi. Gaýrat ediň, agzybir bolmalyň, başarmajyk işimiz bolmaz. Salam däerli Türkmenistan watandaşlarym. Bu gün on sekizinji maý Konstitusiýa güni. Hemmämizi Konstitusiýa güni ile

Raýatyň janyny, at-abraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldegrilmezligini, tebigy we aýrybaşgalanmaz hukuklaryny goraýar. Her bir raýat Konstitusiýa we kanuny bilen öz üstüne ýüklenilen borçlaryň ýerine ýetirilmegini üçin döwletiň öňünde jogapkärdir. Men-de öz gezegimde çagalarymyň azatlygyny, adalatly adamlaryň hukuklary, we konstitusion hukuk-hukuklary goraýan ýurtda ýaşamasyny isleýäris. Çagalarymyzyň gelejegi üçin biz bu ýoldaýys we el-ele tutuşyp bir arada bolalyň. Bu biziň döwletimiz, bu biziň çagalarymyzyň döwleti. Çagalarymyzyň gelejegini kimselere bermäli. Salam Türkmenistanlylar! Bu gün Türkmenistanyň Konstitusiýa güni. Türkmenistanlylar üçin wažnyý bir gün. Bizleriň haklarymyzy goramak üçin ýazylan kitapdyr Konstitusiýa. Şo Konstitusiýadan bir maddany okamak isleýän. On ýedinji madda. Türkmenistanda syýasy köpdürlilik we köp partiýaçy partiýalylyk ykrar edilýär. Döwlet raýat jemgyýetiniň ösmegi üçin zerur şertler üpjün edilýär. Jemgyýetçilik birleş